Ne Kristotɔ da tu gbedoxɔ alo tsɔtsixɔa, ne pastɔ alo fada wogblɔ enya kpɔa, hameviwo kekeŋa wotsina te, wona dzɔ ga. Amewo ku wona wɔ nuke eye pastɔa be afike be be nɔƒe wotuna xɔ hayati, xɔ fetsi kotɔ. Hameviwo ɖi kpekpe dzɔna ga me sia me kekeŋ participena. Vɔa mi va dɔe dzesi be le vodu subɔsubɔ tɔ gbɔ alo trɔ tɔ gbɔ alo traditional tɔ gbɔa, ne kafla hunɔa be eda tu gbedoxɔ alo vodu ɖe be xɔa, eɖeka kpoe nɔna ɖeke be nu di be depense kakakaka be vɔna. Vɔa alɔ alɔ koe be agba si viwo wo sugbɔ le ɖeke be e hunɔa be akpasa me. Ŋkata? Yoo,
gbaa nuyi magblɔ nye be, èkpɔ be Kristotɔwoa, wowɔ woƒe enua be kɔmpani alo habɔ leke magblɔ abe nyemenya leke magblɔ abe leke wɔ ame ɖe la ɖo. company ɖe, dɔwɔƒe ɖe, entreprise ɖe ye amewo katã wole entreprisea mea, wohe wo pɛtɛ ƒe susu va le sedede ɖeka, enufiafia ɖeka dzi. Tayi wowɔ nene ƒe numawoa, woɖena nume na wo ku ɖe. entreprise a tsi be ne le ga ɖe mea anye gatɔ ne le ga ɖe mea azu kesinɔtɔ nui me kpɔ la kpɔe ta wo ha mewo me susu ve ɖuwo ɖu zo kplo wo be wo nyrɔ wo ta ne wo be wo dza wɔ nane la ame sia me dzi na be ne yi ƒe asi yi mea yi nya be nane ava na yi Ne ege ɖe mía tɔ gbɔ be subɔsubɔ me le blema mea, ne wodzaa wɔ vodunxɔ fifia, ŋutsuwo wonyana anyi, nyɔnuwo kana anyia, amewo yina ɖe be me, wova wuna be, ati sɔgbewo le, wova sona ati, wogbana xɔ ma petee ne Mawua, ye woɖena ne enye be gbɔ̃ ye wowuna ne Mawua, wosɔna gbɔ̃ da ɖi. wɔna kɔnu. Wova kɔ wuna ne ŋɔdua. Eɖewo le ƒe ɖeka, ame aɖewo le eƒe etɔ̃ megbe, ame aɖewo le ɣleti ade megbe. Wowɔna nene ƒe nu ma wo. Ye ne nye agbasivi ne nane ka o, ye vaa, woate ŋu be eƒle koklo Ante ka na be ƒle gbɔ woawɔ nene ƒe ekɔnua na wò. Vɔ le amedzro subɔsubɔ mea, ne yi pastor gbɔ ye va gblɔ nya ɖe ne fifia koa, ebe bɔbɔ ta nɛ o do gbe ɖa. O ye ye ye mi do gbe ɖa woanɔ Biblia me quotation ɖe va be yina va xlẽ. Evɔ na nu wolia ɣleti sia ɣleti eɖo la va na ga ɖe wole gama ƒoƒi be yewo dza kɔ dzra teƒea. E church ame ɖe ɖoe. Yɔ wòkɔ pastor ma tsɛ sɔ da ɖe nu. Wole le tsikuku tsɛ xe nɛ. Woagbe fifia yewoatu pastor ƒe apartment fi ke ne pastor kple srɔ̃a nɔ nɔnɔ. Amewo le ko woava nya nu ne pastor kple srɔ̃ pɛtɛ. Ame ɖewo le wova tona fufu. Ame ɖewo le koa, wotsa na ame ɖewo be ame yawo va nɔ gbedoxɔa me dzra ɖo. Ne kɔsiɖa ya wu nua, ameha susu bubu kɔ ya bubu. woava dzre ɖo. Gake le miɔ mia tɔ gbome subɔsubɔ ke nu va le keke, sa ze klɔwo le, tɔme deawo le, atsi sogbewo le, dza tuɔwo le, ame yiwo tu na dza, ame yiwo do na zo, ame yiwo so na tsi, wo le le blema. Gake vivia yi nu va le keke ko ame ke tse be ko ye anɔ dɔ wɔ ne hunɔ kpe srɔ ko ne nɔ ɖuɖu ma. Ta eva wɔe be womesusua eɖe ɖa le Mawua ŋuti. Ame ɖewo le la, wole tsɔtsi me, kafi wogava ɖu ʋɔdua le bebe me. Woava vɔ woma, ne wole nane wɔ kura ne kamera zã wole la, wome sɔna be kamera megadze yi dzi ne nu ma neva yi afi ɖe ne kpɔ yi wo. Eva wɔe be e subɔsubɔa meva nya le wɔwɔ na wo o. Vɔ ele be nu ma ne wɔ ne vodua ɖagbe yi ke le emea, esu gbɔ wu nu ke wɔna le tsɔtsixɔ me. Mawu tɔ. Ne dɔ me kɔ nɔ ko ewɔ nu ne vodua, aɖe ŋu ɖanya nɔ fɔ. Gake fifia ame sia ame le didi be ne yewɔ nu ɖe egbea, etsɔ ko yeakpɔ me vava. Ke mele kpɔ nenema o ko vɔ. Vɔ tsɔtsia ne yia, ne meva me nɔ oa, Ba sɔ nya Biblia me quotation kewo le xexlẽ gã gakɔ de dzi ƒo nɔ mɔ. Gake ne eva nya gbe nɔ bo be tɔgbewo le wɔ ge me ga fɔn wo la wɛ vɔ ɖo mahi ele kpɔ nye le ƒu me. Ewa wɛ ya ye wɔ ya le ƒu me gbesiagbe wo mele gblɔ ge nɔ lo. Ya ya yɔ nɔ fu kpe ma la. Gake ɖe. tsɔtsi aɖe enuɔ woŋlɔwo ɖe agbalẽa me vɔ. Ta ne eva bia nya ɖe against pastor ato asi quotation ɖe edzi na wo be xli. Ne wo xle kaka xli vɔ kɔa agblɔ be praise the Lord hallelujah Jesus will do it. Vɔ nya yi le ya kɔe le. Ese nya me ɖa ɖe abo ame aku woakɔ yi church woadzɔ ga le tsɔtsia to mɔ ɖe nu. Ega mawo le me mage. Womakɔ pete ne miaku tɔ gbeɖe o. Woatsɔe woaxɔ akpa aɖe akɔ dzo yi woƒe aƒeme be exa ƒe ŋgɔgbe yie. Pastor ɖe neva, eƒu meganɔ si o. Woawo nonɔ church a nonɔ miracle wɔ ko. Amewo nonɔ anyi dze ko. Woanɔ vision gblɔ nɔ ko. Ne míɔ mí le fiya nɔ be nu yi amewo va na gea mí gblɔ nɛ nɔ kɔo ne mía kɔe da ɖe ya nua wa nya be ŋɖe le ga lolo wu nane. Ese nya me ɖa ɖe. Ta wo le nuo nya gbe mɔ ko dzi ɖe ƒe ma nya yɔ ko wo kɔ le dɔ wɔ ta na amewo xa na ɖe nu ma ta be eƒe gbɔ na e wo dza tu gbe do xɔ wo ka ga na yi wo lo. Wo te gblɔ be. nyɔnuwo pete le ha me. Ame sia ame ne ɖa eh, 500, 500, 500. Alo 50 Ghana, 50 Ghana. Nusɔ be dɔnɔ na 100 Ghana, 100 Ghana. Wɔ ya bui be na ame alafa ve, nyɔnu bla, nyɔnu alafa ɖeka, nusɔ alafa ɖeka le tsɔtsi ma kpɔ be nene woakpɔ. Nuko be yewowa, woatui xoxo. Nu ka ta mía ame yiwo le trɔ̃ subɔm mímate tu gbedoxɔ? Ne wobe gbedoxɔa menye fia be Kristotɔwo koe tuna gbedoxɔ ɖe, eya ŋuti míawo tsɛ míetunɛ eya na be tɔnye tɔ ma yi wɔ wole le batumea, edze be matui wu nu. Míasrɔ̃ nu aɖe nu me na amewo. Enugɔmemaɖemaɖe na ameawoa va ɖena dzi geɖe le ame gbogbotɔwo ƒo. Ne èyi ɖe pastor gbɔ via, wɔ be nàkpɔe awɔ be consultation free fee. Woyɔe nenema ta enya ese. Gake míawo be woado dzaa ezu gbɔgbɔvɔmenya. Be woado dzaa ɖe nene hakɔ amea be ene wogbe ya gblɔ na amea be two million nye ya two million mexɔna. Oh, ya yi wole afɔ ka kura twenty Ghana alo fifty Ghana eye ka ekam. Ete kafa tensili me be tu mi le eme dza xɔ asɔ ne me la sɔ join. Eɖo ame wa wane ma ne join asɔ ma trɔ yɔ agblɔ nya nɔ rr ontɔ atrɔ de dara nyi. Ese nu ke gblɔ mi le na ta nui awo eva wɔ be de wo va le gbɔ di mia be subɔ subɔa fifia ne nye be hunɔ antɔ amebu ame va yi nɔ ko va wɔ nu eh yeo va wɔ nu le gbɔ ye ko o o kpɔ gasɔ amɛwo gbɔ wo wɔ nane o kɔ le teƒea dzra ɖo a enu ma kura ga biana ŋu na gbasiviwo bubuwo no va kpɔ be teƒea wo le dzra ɖo ge ɖe fia fia na kpɔ dziƒo xɔ ma mi tu ɖe fima ne vɔdzua va fia gã ye mi tu le dzi agbasivi yi wo se gɔmea na meka te presidenti ba gevea ele kɔ na Ame ka te ƒle ɖeka ele kɔ na? Vɔ ame ɖewo le agbasiviwo me yi ke woate wɔ asinudɔ. Woate va ku tsi na amewo tetea? Womete na anyi ɖo ŋkeke ɖeka be ɖe yewoa agbasiviwo be te ame kewo le weekend alo edɔ ya ge yewoava afɔ kpe, yewoava de tɔ me, yewo ame kewo nye biglawoa yewoava xɔ kɔ dɔ yewoawɔ kpe ɖe dɔa ŋuti o. Woagbe? Womava o. Elabe mí menya ale yi ke míaƒo nu na amewo kple ale yi míanɔ wo nu ble abe ale yi ame yawo sɔ beble kpe ɖe nua ŋuti o. Mí mase naneke me o. Ne pastor ɖe fifia ko kɔ da ɖe internet dzi be yi dza tu Mawu ƒe xɔ be xɔ ya la, ame yi ke te na five thousand la, Mawu la wɔ nane le ema gbe me le tsi ade Dzixɔse ke le ameɖewo si ta wonɔ gama sẽn ɖa. Hunɔ ne gblɔ be yedza tui me voduxɔ wakɔ da ɖe yame. Kpɔ ɖa be ameka na ga. Exɔ gama ke le gama mi le be mi be gbedoxɔa. Nenye be tsɔtsi wɔ mi le gama fia mele aɖe ye yedo ye kɔme kɔ gama fia dzi ne mi tu xɔa mi gbe mi wɔ nusianu vɔ gake ye xɔa le fima. Ameɖeka ve ameɖeka. pɛ ye xlẽ ga be mikɔ dze dɔa gɔme. Vɔ eya ɖeka mate wɔ nuɖeke o. Ame ɖeka metuna gbedoxɔ, fi yi ke nye Mawu ƒe nɔƒe, fi yi mía tɔgbuiwo sɔ Egipte, gake womepaoa va ɖiɖi ɖa, yae nye teƒe ma. Ne megblɔe fia gɔme nu me vivie. Vɔ ne ame ɖe le gbɔgbɔ me, eyi na gbɔgbɔ me tututu, ne yi gbɔgbɔ me ŋutɔtɔ, ela kpɔ nuke gblɔ me le. Ela kpɔ nuyi gblɔ me le. Mawu yi wo ɖiɖi na ɖe hɔn me klikɔ nyigba ya dzia, me gblɔ egbe na ame ɖewo be, ne woa te de dzesi le du ya me, ye woa ɖe ŋu biaɖa. du ya la zu du gãtɔ, menye nyee dzatui o loo, edua la zu du, wodo woƒe dzidzimeviwo va tui, vɔ amesiame le vɔvɔ̃m, amesiame tsi tre ɖe nɔvia ŋuti, amesiame biã nu ɖe nɔvia ŋu, ne edu ke me, nenema, ne edu ke me, ta ne edu ɖe eme fifia, ne akpɔ teƒe ke kpea, ke nye tsɔtsixɔ koe vɔ. Ne so le dzadzra ne yekli kɔ e, aƒe gã me le fuma fisia, me naneke o le fuma o. Ne yi fuma fisia trɔ le wa do gbe ɖa nɔ vɔa, wo ŋutɔwo le wo tɔ wɔ. Ne wokɔ ame ɖe fia be ne kpe ɖe yewo ŋutia, ke nu gbegble ko wa va wɔ. So le fia ko na yi ɖe ɖagbamate, na kpɔ teƒe ma ɖa. Aklo ŋkume abia be, O, etrɔ ƒe me ya? Elabe ɖe ame yi ke woda ɖe vodua nua, enya ale ke wowɔna konomik, enya ale ke woƒona nu na amewo, enya ale me wohena amewo tso eduta yevowo ɖe wovana. Yevu ɖewo vana afi ma va srɔ̃na wɔɖuɖua. Wobiana be nu kawo dzi be yewoakɔ kpe ɖe yewo ŋuti abe ne wotu sukuxɔ, ne wowɔ ale. Vɔ teƒe ɖewoa, eyi ŋunɔ ya woatu dziƒoxɔ ɖe ame ka? ke miawo ŋutɔ ko nɔ xɔ anɔ kotoku me de ko evɔ leke mi le nene ko mianɔ wa yɔ vɔ duɖo kɔ ne se kpam wo be ba me ahu nɔ gae lo vɔ ne yi ɖe wo gbɔ aze ɖo na ɖeke me le fuma wo ya so wo be kli kɔ vɔ duɖe ŋutsi wo le dua yɔ be kli kɔ ya nye tɔgbe kli wo ya va yi na kpɔ ge ko wo de ɖa ɖa vɔ amewo do la ƒe ya me Amewo le fiɖe no yɔkle kɔ via ko dzio so gake fima ʋedua le ma. Nukatae wo ma ɖi gbɔ miabe subɔsubɔ? Wa ɖi gbɔ subɔsubɔa tae hiã be ɖa ɖe mia me yiwo nye agbasi viwo ɖe mia do alɔ hunɔwo ne mia me teƒe yi miaƒe mawuɔ le ɖe. Ne ame ɖe va yi na ne ge ɖe teƒea koa agbe be yesi teƒe ke Eyi agbazi vi ɖewo me va kpɔ fifia wova le gbɔnye le fia so Togo side a. Nye amegaƒle Molly kɔ. Miliki nye megaƒle kpɔ. Milo sakomi ya dze fufu ɖe xɔnye me. Vɔ amewo le kafi ame mɔwo va. Vɔ ame yiwo de dzesi nu yewo va le wɔwɔ ma, ame yiwo nye ame xoxowo va titre ɖe amewo ŋuti. Leke ƒe dua la ɖi na wo? Leke vedua le ɖiɖi ge nɔ maɖi na wò o? Yea gblɔ be, Miame nua nye nu ƒoɖi. Woati tre ɖe wo nɔnɔewo ŋuti. Leke míawɔ akpɔ ŋgɔgbeyiyi le nua me? Mído gbe ɖa be, Tɔgbuiwo, nɔ ve mía nu ne míakpɔ tsatsa ɖo akpe.
Tɔgbuiwo, ŋɖe ku ke mi ɖe ƒom ƒo efia mi gblɔ gbedoxɔ. Ŋke nyi gbedoxɔ? Ekpɔ be ne wobe gbedoxɔa, fi yi ke amewo aƒo ƒu ɖo asrɔ̃ nu, ado gbe ɖa ye nye gbedoɖaƒe, ye wosɔ tu be gbedoxɔ. Ese nu ke gblɔm míle mea? Fi yi ke amewo aƒo ƒui ɖo le gbɔsusu me. Ɛ? woado gbe ɖa, asrɔ̃ nu, ku ɖe subɔsubɔ yi ke ta yi fi ma ŋutia, woyɔna afi ma be gbedoxɔ. Mía amegbetɔ ŋutɔ tsɛ gbedoxɔ mínye. Amegbetɔ bliboa, gbedoxɔ mínye ne mía ɖokuiwo. Nye mía míwo ŋutɔ, ese nya me ɖa? Ye ta nenye be enya nyui mele wòƒe gbedoxɔa me oa, awɔe be age ɖe tetekpɔ me, awɔe be màte ŋu ayi ŋgɔgbe o. Fii ke gbe nye ale nya vɔ̃ gblɔ le wò gbedoxɔa me koa, èva zu ame vɔ̃ɖi, ewɔe nye abiãŋu ɖe ame ŋuti, ewɔe le tsi sɔ ge na ame. Kpɔtɔ meganye gbedoxɔ loo, ezu ave vɔ̃, ame vɔ̃ɖi ƒe. Yeƒe gbedoxɔ yenye o. Ame ɖeke mele agba be ne yekpɔ cemetery fifia koa, enya kpɔna na ye o. Ne zã do, ne zɔ so afi ɖe va yina, ne ɖo ge ko ɖi lãme ɖa, azɔ kakakaka adzo. Sasasasa wometuna fi ke wonye gbedoxɔa, wometunɛ o. Le tsãtsãtsã gbeɖegbea, wometuna gbedoxɔ ne va yina ne zã ɖo ɖi aʋu vɔ amlɔ fi ma. Eɖe la nye Kristotɔ o, eɖe la me ɖe nye Kristotɔ o, amlɔ fi ma ne nu kea adzo. Ame aɖewo dona alɔ kura, ame yi ke va ƒona gafɔfɔ mea, ye va kpɔna hafi wonyɔnɛ ye wòtsona. Ʋɔnu yi woƒlɔ le kɔ ɖe gbedoxɔ me egbea kple nua. Nɔ metsyɔ afiafiwo gbɔna nu mɔ bete lɔ ge akɔ dzoe. Ese nya me ɖa ɖe? Efia be mía amegbetɔwo ƒete la, fifia ame sia ame ɣlɔa eƒe nya ɖe me dzi me be yi magblɔ o, elabe ele vɔvɔ̃ be ne yi magblɔ ɖe yi nɔvia fia neva nya yi me bizinɛs a, akɔe dzoe. Yi eva le gbedoxɔa ŋtse ŋtsi ɖi ta dze be nɔ tsui zikpui ko wole ƒeƒle. Ame ɖeka tsɔ se akɔ be band ma ƒe take wole zazã ya ple machine wo, enuwo, camera, enu sia nu. Wole zikpuiwo change. Nu ka ta mi mate wɔ numa le trɔƒe o? Mi mate wɔ le trɔƒe o. Agbate sɔlewo le church yi ɖe, wole ga dzɔ, wole nu wolia dzɔ. Ne wobe no ple nane le church a no dzɔ ga, woawo tsɛ wole ga dzɔ. Agbledelawo yina church ɖe, wokɔna zi klɔnɛ kekeke. asɔ te kpe ɖe eŋuti akɔ va yi ɖe be yewoava na nu wɔlia ɖe. Gake le míame subɔsubɔ mea, mele nenema o. Ne amewo ɖu vodua, ame yiwo ŋutɔ tɔtɔ dɔ ɖu vodua kura, womele dzesi de nu yi ke wo eh, vodu yiwo ke woɖu be ɖe nu ya vodu ya yewoɖu le emea, ne yewoɖo tetekpɔ ɖe sia ɖe emea, Wò ya nɔ tsɔtsi xɔ me. Ne viwo ne ku na nɔ du dzi na va eƒa sɔ gbɔ na kɔ kle anyi. Ne egblɔ kaka gblɔ ke be oh Lord Jesus be aƒetɔ la ŋtɔe na ega xɔ eƒe nu. Edzi ne nɔ ƒo. Ŋɖe ne dzɔ ɖe viwo dzi le trɔ gble me ne a ŋɖe dzɔ kpata ne dzɔ na va hu nɔ agbɔ ne vu nɔ gɔ be wɔ be edzɔ na be tɔgbuiwo ga xɔa wo enu dzɔ ɖe yi dzi ake yi va gbɔ nu kpɔ nu yi wo gblɔ na yi la. Elabe mía me nu me mele vivi o. Egblɔ ya teƒe nɔ mekɔ. He leke wa nɔ fodu ya gbɔ tso nu ya la ga jɔ. Nu ka ta ma jɔ? Agbe me mi le. Agbe me mi le. Wo ya jɔ gbe vɔ ne jɔ. Ame ɖe ne ƒu du pasɔ gbɔ la pasɔ agbe be o. Be aƒetɔ la ŋutɔ nya nu sia nu afi wo jɔna. Ye na ye ga xɔe dzoe. Eƒe luʋɔ ne dzidzɔ le ŋutifafa me agblɔ be, Ao, Pastor Akpe loo, aleke ƒo na yi kɔa? Ewɔ be yi me dzi tse eme viɖe. Hallelujah! Va yi hunɔ gbɔ. Ao, tɔbokɔ mega ya de nu do lo. Ao, tɔbokɔ yi ku axlẽ ɖo ko la nyi gbla. Ao, yi le nu gbogbo la gbɔ avi ni aga jɔ ahe elu lo kpɔ. Vɔ ke ameyɔ dzɔgbevɔdzɔ edzi wole avi fa kakaka ko wodze gbedoxɔ gbɔ ɖo koa avia dze ɖiɖi. Oh Lord, au nom de Jésus Christ. Etutu ku me medze va ɖe asi ne nɔ ye me ku me va be oh pastor be oh wo be praise the Lord be hallelujah. Nu ka dzɔ hafi etsi dzi ala ah pastor. Oh, edze agbagba na ya viɖe vɔ ɖevi ya kpɔe. Pastor be what? Oh, oh shantara mama oh shantara. Ikoria na ma shantara ba oh ya. Oh dzi ne fa aƒetɔ na ga xɔ ne. Akɔtse eh, nuwo teƒe nɔ. Avesɔ axle nɔ. Ko vɔ. Eye vɔ. Edze mawo nyagblɔ. Edze ofa. Evɔ manya be vi ko se ko mi jadje ɖewo le nu ko. Ko be apasɔ mi a re na ime ji fa esɔ ma eku o ma me re nu jɔ kpata o budu vɔ ka ke ke ehu du kaka mi va va ɖo hunɔ gbɔ gbla be be nu ke jɔ be via gbɔ be hunɔ gbɔ be ɔɛ. Tɔgbɔ na ni adzɔ na kake tɔ te mi ƒu edzɔ mi ƒu afa do anyi mi kpɔ be nu ka dzɔ be ɔ ee nu ka me aku kɔ ɖe nu ka mi aga ka ɔ ɔ hun nɔ nu ka mi aga ka ɔ ɔ ve du ya ɔ yi mi to zue kpɔ ɖa kaka na dzɔ keke ta kɔ kɔ kpim bubu ga dzɔ ne le lɔ kɛ kpɔa anya nu ke wa ase Gake ke wògblɔ be Aƒetɔ la na ya gaxɔe ya, ebe amen. Gake ke bi be o, oh, aa, tɔgbeawo xɔe ya, ebe o, oh, bosofua, nu ya ke gblɔ gbe be tɔgbeawo xɔe ya, enu ya gblɔ ge le na ya, etrɔ ya ganya nya subɔ fia, oh, etrɔ le si ƒo ɖe ɖoko.
Hmm.
Etrɔ le si ƒo ɖe ɖokuiɔ. Tɔgbe Zuma be ɖe ya wodɔ yi be yeagblɔ nyateƒe. Ele ava ame ɖewo. Ele ado dzidzɔ na ame ɖewo. Ame ɖewo woado dzi ka kple yaƒoƒo kple nugbagbe sia. Gake magblɔ nyateƒe. Ne ese be Tɔgbe Zuma dze dɔ sɔ ɖe, megagblɔ be ya tse dzena dɔ. Minya be xexea me nusianu le eme. Dzɔgbevɔ̃e le eme. Ahe le eme. Eku le eme.

Ke nu kae dzɔ ne dzɔ gɔme wɔ tsea? Kpɔ ɖa, ame ka ta woate ŋu gblɔ nya ma? Dzɔgbevɔ̃e li ƒe neneti bi Joshua xɔ. Ame yi wɔ nukunu xixi abe tese. Ye xɔ ve edzo. Ee, eke nɔ lo me le fia. Ee, Pastor Sena, Professor Sena. menye Mawu ma mea gblɔna nukunu oa? Ke wojɔ fifia wo amewo ke tsa gbe be o ele set ɖe me gbɔgbɔ ɖewo xɔ eye wɔ ale lo o ɖi minya minya le yi wozɔ va exɔ gbɔgbɔ ɖewo be xɔ gbɔgbɔ ɖe eka wa wotse kpɔtɔ gbɔ nɔvinye wotse kpɔtɔ gbɔ enye tu dziƒoxɔ le kpɔtɔe Wole dziƒoxɔa tu gbegbewo to betɔ̃a. Wole betɔ̃a to kakaka kpɔtɔ teƒe vi ɖe woawu nu koa, ye ko mekpɔ gbeɖiɖi ŋɖe le yame nɔ gɔgɔm le gbɔgbɔname ma na ame ko le dɔ wɔm ne woɖi le dzia be Viviamina dɔnu ƒe tamesẽame ne kpɔ dzidzɔ. machine tɔ ke mi kɔ le nua blua be game dzie lɔ ya nɔ mi va le nu ma wame be ne bu le fuma mi dza ke fe ne ne game ya dze dzi ne bui o ba me sa me ne di ame sa me di o be lɔ va xɔ ame kume nɔ zo dzi ha akpe akpe la tse ma tse kɔ ma tse dɔ ha gbɔm dziƒo xɔ ange dze me Woɖi gbɔ nenema koklo ƒu do egbɔ ɖoɖo zi amewo va le ŋku do ɖa. Wosɔ be wobe ao wobe ame me tsi me fia ao ti ƒo xɔ amewo ba vua me be nye hunɔ koklo kura me tsi gɔme. Ti ƒo xɔ nɔ anyigba le gama. Ewu le tse wɔme etɔ̃. Wòde zɔ be amewo be nɔ be nɔ nɔ xa gbetɔa tsatsatsatsa ne woazɔ sɔ kpe ɖe da ɖe anyi be mi da asi le nua ŋuti. Medo go meyi ɖe exɔnye ɖe mebia ba meva nu go ɖe atukpa wɔme ene. Ame ɖewo kplɔ ɖe woƒe yome dzi me ame ɖewo be tɔgbe nu ya dzɔ ko ɖe mebe nu ya dzɔ be

Eƒle simiti vɔ gbɔ ƒiva dza me sɔ gba agbo agbo. Sa ɖeko mi tu xɔa lɔ bɔe gake ke mi gava yina tu ƒe sɔ mi gava keke ɖe dzi. Ela dziƒo xɔa me ve ma mu na nye akpɔ. Ɖeka gbãtɔ mi tua o tui kaka o tu edzi atu le ko dza be takpa ɖeka ha vɛ. Ame ɖeke me tsi mo. Ye ma dzɔ tse o gbe ɖe o. Elabe mese egɔme be ne nu yi gblẽ le wɔwɔ o gblẽa, ne be yeatrɔ awɔ evelia, ele agase wu gbãtɔa. Amewo le to dzi be wodzaa va polisiwo gbɔna vava ge be nu ke dzɔ. Naneke o. Koklo tse meku o. Me pɛ na ame sia ame. Be ne dze aƒe me, me dze biya nɔ nu nukuwo ɖa, ame sia ame ɖui. Be ne kpɔ dzidzɔ be ele agbe, mele agbe. Ese nya me ɖa ɖe. Ninye be tsɔtsi xɔe ma tu wo le fifiafi nu ma fa gbim. Wodza nɔ asɔ gã gɔme abɔsa ŋutɔe. Wobɔ trɔe. Kpatakpata me be ma sukɔ sra ke waga tu xɔ ma. Vɔ xɔ ma wonɔ anyigba le le tie gbogbo gake gbea ele nye xɔ ele gbe. Ele aƒenyaa me le fi ma. Ame evea bɔtɔ wole aƒeya me. Ye tae nenye be eva xexea me. Nu sia nu yi ke be yeadɔ ŋku me ɖaa, na nuɖoɖo nyuietɔ ɖokɔ gbã kafi nàbe yi kɔ sɔ kpli pastɔ loo alo hunɔ loo alo yi kɔ ɖɔ ko. Ne nu yi wova gblɔ nɔ ŋkɔa, ela nɔ teƒe pɛpɛpɛpɛpɛpɛ. Nu mawoe va wɔ be míamede kɔ nuawa ne míebe míaɖo woƒe teƒea. Wɔ ya yi ɖe klikɔ wo be wotu nui xɔ ɖe sankofa xɔ ɖe le gama. Yi nava kpɔ ɖe ke wo gama le na. Bentsi tse mele xɔa me o. Naneke o. Mele xɔa me o. Vɔ ne nye mesɔ Jakob agɔ be, Fiya mekpɔ fia ɖe, maƒle simiti bagiwo alo bla vɛ ne woazɔ awɔ teƒea, maƒle zikpui kple nuwo. Ya ne nu ke ya nye ŋutɔ mekɔ zikpui va nɔa gama woagblɔ nam be, O, Parker, sɔ enuwo be madzra na ame hiã be manɔ afia o. Ame keke masɔ ga na amewo aɖui. Ɛ̃, ne mekɔ ga na wo fike woaɖui le, teƒea la gakpɔtɔ nɔ afi ma ye ko. Exɔa le gama. Ele nenema. Leke woabu? Kpɔ nyisɔ wobe wova yi ɖe ŋɔtse. Ŋɔtsea wobe wova wɔ susu be woatu e, e, ameyibɔ mía eŋewo katã ƒe gbedoxɔ gã ɖeka ame sia ame ƒe nɔe. Vɔ nye mefia nuku ɖe teƒe ma ŋuti gblɔ be glikpo ma le fima menye agbadɔ ma woawɔ ɖe dzi o, xɔŋtɔŋtɔ. Woatu xɔ ŋutɔŋutɔ ɖe edzi yi ke be ne ame sia ame va ge ɖe xɔ ma mea, ne game su mia, ƒo xlã afi ma. Akɔ ɖo ŋku mía tɔgbuiwo ƒe glikpo dzi, elabe mía agɔtsimea mika na taŋ be meka meka. Mika yewo tɔgbuiwo ƒe glikpo dzi. Yewo ka yewo ma mɔ me ŋde si gbe bebe ko be ne etɔ. Eglikpo ma, woatu xɔ gã aɖe ƒo xlã ke anɔ ale gbegbe be kpekpeme ma ke le si me lolo ta anɔ xɔa me. ye woa decorate ema xa dzi pete fɔe woa bla gɔme ne correct ye ne petrɔ mi be mi yi gama miawo ʋeawo ɖe mi yi gama ɖe ya woa ɖo ŋkeke ɖeka ko ye mi le xɔma me nɔ ge woa ka afa woa sa vɔ yi woa sa pete mia do gbe ɖa axɔ susu le fima Ne èle ʋla vɔ ne wò ɖekae va yi abe mi ame eve etɔ̃ ɖe, miate ŋu amlɔ xɔ ma me ado gbe ɖa, akɔ sinapu avia ɖe nu ma ŋuti. Vɔ agbadɔvi lɔbɔe ɖe ko wotu ɖe edzi. Gama pɛtɛ le nenema. Ye megblɔ va yi ne ye wode ɖa kpɔ hafi wobe yewowɔe ake tɔgbewo no tsɛ nɔ. Ne menye ye tɔnyea wode ɖa se o, kafi wobe yewogawɔe o tsɛa, tɔgbewo no kpe ɖe mia ŋuti be nowɔe. eye nyemede fi ma kpɔ abe nye afɔ me ke kpɔ o. Ɖo ko mese ne vɔ̃ le gbɔgbɔ me hã, medena fi ma gbɔna gasiagame. Ke hafi mekpɔ numanyisɔa, edzi dzɔm ale gbegbe. Aleke míawɔe amlima neve mía nu ne míazɔ ɖe ŋgɔgbe ne míakpɔ agbe? Amendroa.